Ahotɔ FM ninety two point three. Ɛdɛm pɛ mu atu kɛn yɛ ma Ghana ma adi hyɛ nyinaa ha. San so ma obi biara akɔ aba. Kɔtɔnim abosome no ɛkeka kɔ n'anim o. Ɛyɛ ɛnɛ yɛ ne da yɛ tɔ so du nan. Kakra nkakra nkakra nkakra saa. Twedeɛmpa Nyankopɔn no de yɛɛ kɔ. Ɛnɛ nso berɛ so sɛ nsamuduɛ yi ɛdi ka de tie deɛ ɛbuu fumpaafo ɔman Ghana atɔeɛ apueɛ atifi ne anafoɔ kwatie bɛkafoɔ te wɔn gu mmɔntene so kɔkyiri pɛɛyɛ ɛnɛ awie nso samufoɔ adamoroma wasɔ ne so kora gyee a mede ba bɛso mo sɛ wia pɛmtoberɛ kaseɛbɔ na kaseɛbɔ ɛfiri ahotɔ ninety two point three nɔmba nine ahotɔ street lahyibi ɛne ɛwɔ community seventeen ɛwɔ tɛma yɛbue mu te sɛ lufthansa a wɔretu di afa wiem mu a yɛbɔ hwii ne ɛkɔ akɔfa apue ma ntɛm new nsu tɛm ɛhɔ ɛna paradise exclusive resort ɛwɔ na yɛka paradise a sɛdeɛ Twedeɛmpɔkokurom yɛfrɛ hɔ paradise no saa pɛpɛɛpɛ na asase nso paradise wɔ ha oo anigyeɛ bi what sɛ woretu kwan na wonam nkrakuma ase kwantempɔn no so a bɔ mmɔden ara na gyina mu ɛwɔ ne nsutam ɛhɔ na wobɛhu paradise wɔn bɔ adwuma papapapa deɛ ɔbɛdi deɛ ɔbɛnom Maka akyerɛ wo sɛ baabiaa hɔ na wobɛyɛ wo ho yie. Wo deɛ fa no sɛ bi a watu deɛ afiri circle na wokɔ Kumase. Bɔbɔbɔbɔbɔbɔbɔ aa na kyɛ sɛ dɛm wobɛdwonsɔ, bɛyɛ wo ho yie, bɛtɔ nsuo, ne nyinaa yɛ hɔ. MTN wɔse everywhere you go. Sɛsi a ɔhu sɛ Ghanafoɔ bundle naa ne ɛde di dwuma. yɛbɛhwɛ tiktok yɛbɛkɔ whatsapp instagram facebook ne nyinaa yɛ bundle no na woannya network papa a wo tiri ate koraa nkɛyɛ wɔn bɛtwe credit no nyinaa sɛ bɔɔ nanso mtn sɛ waba ama wo unlimited bundle no ɛno ara na yɛde korɔ ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛma wo days bi de ato so sɛ wotɔ bundle no a two days three days na asa. Dabi. Wawu ara wobɛwisu awisu awisu awisu ara kɔsi sɛ deɛ wotɔeɛ no ɛno ara bɛsa. Wɔn adawuroma nti, nsɛm no deɛ ɛbɛdi mu akotene bi ni. Trenee kɛseɛ de ma ɛdɔm kɛseɛ yɛ wɔ mmarahyɛbadwam ɛyɛ onumonyamfoɔ Roxanne na Sandafia Makpɔ na wɔkyerɛ mu sɛ Asante Akyem North mmarahyɛ badwani a yɛakye no wɔ Netherlands no, wɔn akeka wɔn ho abom a namɔn bi a ɛwɔ sɛ wɔn tuo ɛfa ho biara no, wɔn atumi atu. We have brought in the foreign minister, we brought in our ambassador to Hague, we brought in the attorney general. Na ɛnora da Ɛna wokɔpue mu abankɛseɛ mu a Ghana manpanyini John Dramani Mahama ɛbɔ mmɔden a anamsifoɔ mmienu a wɔahyɛ wɔn sɛ wɔn nkɔ ɛyɛ Ethiopia ɛna afei Japan wɔn nkɔdi dwumasom na wɔkyerɛ mu sɛ deɛ wɔn kɔyɛ nyinaa nkɔyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa Ghana economy. As a result of that relationship being very benevolent and generous to Ghana over the years in terms of our economic relations and so yɛbɛkɔ agona nya kurom na ababaawa bi a wɔne ne kunu teɛ ɛna koratwefo yi o mmaa yi a wɔn sɛ bi a wɔn kunu ne wɔbaa foforɔ nam sɛ yɛ ne bɔs sɛ yɛ nwan na wɔn twe kura yi

na mobile money fintechs ɛna wɔn nso alɔnkye dwumadie bi wei no yɛ nkɔsoɔ program ɛno yɛ adwadie ne sikasɛm ɛberɛ so na nyame bɛyɛ kofi ansa sasraku tena ase a yɛbɛgye mu nkyerɛmu ankasa na sini kɛseɛ bi paa ɛba bɛkɔ so

Ɛna M23 foɔ yɛ san pusu wɔn mu biom ama me no kasa tututu akɔ so. Nnipa bebree apirapira ɛma afoforɔ nso ahwere wɔn nkwa. Wei ne afoforɔ bi na awia yi matra se de ba bɛso nsa awia prɛmtoberɛ kaseɛ bɔ. Me din ɔte kɔkɔɔ so nana ɔsɛe akoto tikya kɔdwo no mor un no president elect Afei nsɛm no nkyerɛmu ankasa nie. Ahotɔ FM ninety two point three. Na yɛnkɔ nsɛm nom na yɛmfiri aseɛ deɛ a, ɛnna no na bɛbɛtɔ dwankyɛɛ koraa na wɔtwe awieɛ bɛ na na wɔtwe mu. Ɛnna wɔkyerɛ mu a, Asante Akyem North mmarahyɛbadwani, wɔn manyamfoɔ OK Frimpong, wɔatu bata. Sɛdeɛ mmarahyɛ adwuma teɛ no, ɛwɔ mu ara wɔhyɛ wo kɔ ɛsiane sɛ woahyɛ wo manfoɔ bɔ sɛ worekɔ akɔgye nneɛma papa de abrɛ wɔn. Enti neɛ woyɛ mmarahyɛbadwani a wontra faako, bɛkyia na MP OK Frimpong wɔde n'ani kyerɛ mu wɔ Netherlands sɛ wɔrekɔ akɔhwɛ N'adwuma bi a ɛwɔ hɔ a ɔkɔ akɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya kakra de abrɛ ne ne fiefoɔ. Meka ne fiefoɔ a na kyɛ sɛ n'abatoɔ mpasua so. Afei atewa ara na ɛba bɛtɔɔ dwa sɛ Asante Akyem North MP Ɔhene Kwame Frimpong yɛakye no wɔ airport. Adɛn nti a ɛɛ ne diplomatic passport no asɛ kyewtɔ kakra wɔ mu. na asɛm no kɔbaeɛ no ayɛ hoo wɔ ghana ha na ɛno nam so ma ɛnɛ yi wokɔ mmarahyɛbadwa mu a ɛdɔm kaseɛ no afam mekyerɛ ndc mmarahyɛbadwafoɔ wɔn tenenee kɛseɛ deɛ ɔtwa wɔn to mmaa deɛ bɛka no sɛ majority chief whip wɔn kura yi ayɛ mmarahyɛbadwani wɔ saudae wɔnumanyamfoɔ roxy nelson dafeamakɔ ɛna ɔde aba abɛto dwa sɛ mmarahyɛbadwam te asɛm na wɔn ante ɛnna Seesei wɔaboaboa wɔn ho ano paa. Na ɛnɛ yi, Ghana yɛaso a yɛyi ahwɛ yɛne amansan nkitahodie nsɛm soɔ. Foreign Affairs Ministry no, wɔn ne wɔn akasa. Ɛna afei ambassador yi a ɔno ɛwɔ ɛyɛ Hague hɔ no, ɛno nso wɔn nana kasa. Ɛna afei aban lɔya panyini Attorney General's Department na tenayɛ wɔn nna no akasa. Ɛna speaker ankasa nso, wɔn ne speaker kasa. Ɛna clerk of parliament, wɔn ne wɔn nyinaa di nkɔmmɔ ɛrehwɛ ɛkwan korɔ yi a wɔn bɛfa soɔ na mmarahyɛ badwani yi a wɔkɔ akɔdi nsɛnsɛmɛɛ ɛwɔ Netherlands abansa mu no Wɔatumi ayi no a, na Owura eh, Roxy Nelson Dafeamekpɔ, wɔkasa na wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ yi, edi kan koraa wei na akɔ akɔyɛ mmarasɛm. Eti wɔapɛ lɔya de ama mmarahyɛbadwani no wɔ Netherlands hɔ. Eti efiri sɛ Kwasi Adan yi asɛm sii yɛ ebesi nnɛ, sisi wɔapɛ lɔya

na kyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ nkabom kuba atɛn. Wɔn nso kyerɛ mu sɛ wei no bɛboa paa ama wɔman mpuntuo na wɔn deɛ kakra wɔn bɛtumi adwo wɔ wɔn afam deɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne sɛ nnɛ wɔn asi saa yɛ asabea no na president ɛde ma nat ɛyɛ owura prosper atakyi ɔyɛ lɔya ni mapa ɔno nso de wei toa so.

Aman mmienu no, Ghana yɛnni anamsifoɔ wɔ hɔ. Ɛdi kan koraa yɛ Japan. Japan nso deɛ, wowɔ anamsifoɔ wɔ hɔ a, ɛyɛ a na ɛboa paa because wɔyɛ cars paa. Ɛna afei Ethiopia. Na ɛno na mampanyin aduadua mu ara ho mpanyinfoɔ mmienu a wɔn adwene mu abɔ be ɛba no nimdeɛ suahunu wɔn nim papapapapapapa ɛna wɔabɔ wɔn din sɛ wɔn nkɔ na wɔn nkɔ si wɔn ghana nam ɛwɔ japan ɛna afei ethiopia na owura hamfiri adwomba wɔn na yɛsi wɔn kɔ japan man no mu na wonkosi Ghana nnɛ mu. Ɛna Makarios Akambok, wɔn nso na wɔnkɔ Ethiopia na wonkosi ɔman Ghana nnɛ mu. Enti ɛno ada amammerɛ kɔɔ so wɔ abankɛseɛ mu wɔ berɛ a yɛde wɔn tumi ɛhyɛ wɔn nsam kɔsi mampanyini ɛna afei Ghana man nyinaa nam ɛwɔ Japan ɛna afei Ethiopia. N'ano mu na mampanyini John Dramani Mahama de yɛ afotuo. de ma mpanyimfoɔ mmienu sɛ wɔnim deɛ wɔbɛtumi ayɔ. Wɔn nimde, nyansa a nyansa, adwene a adwene, experience a wɔwɔ bi. Ɛno nti na wɔabɔ wo din sɛdeɛ obi de yɛɛ ne nnwomtoɔ. Mabɔ wo din na mafrɛ woɔ. Tumi bee nya kukuduro. Eti wɔn kɔ yi, adeɛ baako a Ghana ɛbɛhwehwɛ firi wɔn hɔ. ɛne sɛ ɔman biara nkankɔ gyina ne sika ntotoeɛ japan sɛ wɔn ade wɔn ho wɔn kɔ koraa ɛna wohwɛ ethiopia nneɛma bi wɔ hɔ a wɔwɔ a wɔman ghana yɛ ne bie te saa mpanyinfoɔ mmienu nyinaa nkɔ na wɔn nkɔyɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma a wɔn de firi japan ɛna afei ethiopia bɛtumi aboa ɔman ghana ama ɛkɔnɔmi no atumi agyina ne nan so Ɛno nti na wɔabɔ wɔn din. Nti wɔnhwɛ sɛ ɔkɔ na wɔkɔ no, Ghana ɛni kan ansa na wɔn bibiaa wɔbɛyɛ atɛ atorɔ. Nti wɔmfa Ghana ɛni wɔn anim nkɔ. Japan has as a result of that relationship been very benevolent and generous to Ghana over the years in terms of our economic relations and so you're going to continue that uh, tradition. We're working on

Ɛne ɛte yei yɛ Ghana manpanyin John Dramani Mahama ɛnora da ɛwɔ abankɛseɛ mu ɛna ɔde saa asɛm yi ɛto dwa. Na yɛse wiase ɛbɛma bɛgya n'awofoɔ na wɔne ne yere akɔka bom ayɛ honam korɔ. Enti no deɛ ɛduru wɔ adindin no a ɛɛ Na ɛyi kofi nsa sasraku. Mefa me ho kani asomasi a na ɔbɛnten sɛ me yere opene so ase yes I do. Keka bebree nyinaa wie na wɔn wie a na wasan aseɛ te sɛ deɛ uh, Boras ne Dade Lumba to nnwom marriage certificate no nie yɛnyɛ ne ntɛm na yɛnkɔ fie ɛna anwummere yɛm new day obi bom mu a yɛ mu ye malam no bom yɛ mu ye sɔfoɔ rebom yɛ mu ye fawdo ahyia me fawdo brɛ me adeɛ no ɛyɛ abuhyia me na wotu kɔ akyirɛ hɔ a na na na wasaseɛ sɛ fa wo nsa hyɛ certificate no ase nti no deɛ bond paa a wayɛ no nyɛ ade ketewa enti ɛba sa na jealousy nso asɛte in sɛ wɔbaa bɛhu sɛ wo ne ne kuru nam ɛneɛ sɛ bɛrima ne nua ne wo na wɔnim wo koraa no a anhwɛ a saa da no woba fie a ho ntɔ wo ɛno bi na asi agona nya kurom na yɛse wɔbaa yi Wɔne no koraa na ɛteɛ. Ɛnna wɔanya ne nteɛ. Kɔnkɔnsafoɔ yi abɛka akyerɛ no sɛ, Ɛɛ, wo kuru kura atwempena wɔ baabie. Ɛ, wɔbaa no, yɛnim no. Yɛbɛtumi akɔ akɔkyerɛ wo. Wɔbaa de ntoma bɔɔ ne mu. Ɛ, monkɔnkɔ kyerɛ me. Na sɛ ɛyɛ wrong target. Wɔbaa no a wɔkɔkyerɛ no sɛ ne kuru ne ne twempena no, sɛ ɛnyɛ saa baa no, Bɔ mmɔden atetɛ ɔba yi ara te sɛ bɔmmɔfoɔ a wɔpɛ wɔn aboɔtwe ako ne wɔkwayam. To hyɛ ɔba yi so ɛne abiridiabiri ada. Boro no ara boro no na eh, mo a mowɔ facebook deɛ mobɛhu bi wɔba yi anim ayɛ mununtum te sɛ prako a wasɔre anɔpa Ɛnyɛ oo. Na ɛno na ahotɔ kaseɛfoɔ ɔba yi sɛsi a wɔgu so gye apɔmuden. Yɛne ɔba yi a yɛabo no a wɔn susuo sɛ wɔn na akɔgye ɛwɔ bi kunu wɔ agona nyaa kurom no ɛne ne kasa na wɔkyerɛ n'akosɛm sɛ wɔn mpo deɛ ɔte wɔn nkaa bi nhyiam wɔn ne obi kunu akyi na ɛyɛ ne nwanwa koraa sɛ ɛyi ababaawa no bɛtotɔ ne so boro no pira deɛ wapira paa. ɛyɛ kɔsi da anadwe a ne bɛkye mande na mekɔgye mframa wɔ sukuu presby sukuu hɔ na ɔhu sɛ metoaa na sista bi ɔsɛ mene no kɔɔ twampa nti ma wɔabɛtotɔ m sɛ mene no kɔgyina nso nso amatom sɛ mene no kɔgyina hɔ na ɔtam sɛ me tii mu ɔbu me bɔɔ hɔ ɔno dɛ ɔbɔ me gyengye gyengye gyengye nkoraa mani so nyinaa ɔbobɔe lɛsa nso menni ahoɔden a mɛtum ne no ayɛ na ma ɛba ne saa

Daabi, the way we we di me wo ne di. Me me ntumi yɛ wei nti eh, asɛm yi yɛ wɔn papa no hɔ. Ɛsɛ police station papa na odi anim. Wɔn so paa sɛ me ne papa nkasa na wɔn so ne me nkasa na yɛn ko yɛ asɛm yi fun bref. Ɔsɛ me me mpena no ne kun. Ɛɛ ɔ na yɛ hɔ efiri pay design na me kɔ akɔ gyina saa no. Nti me kɔ na me nim so bi na ɔka kyerɛ no sɛ sɛ me ne no ko gyina hɔ sɛ dɛn mu. Ɔbaa nso so in fact na hɔ yɛ so. Bɛma no kɔ so me hu no. Bɛma no so ma ne nan tɔ na ɔno so ɔbaa so ehu sɛ me ne no ko te hɔ. hey! ababaawa ne sɛ wɔne no kuru ne weyɛ ɛno koraa bɛrima no ɔhono no ɛsum wɔ hɔ nso yɛbo no yɛayɛ no abiridiabirada wohwɛ n'anim paa sɛdeɛ yɛaboro noɔ no Enti wɔse wɔn a wɔakɔkye ababaawa no, wɔreman. Enti ɔda mu na reman korɔ no yɛbɛhwɛ. Yɛmfiri mfimfiri mantam na yɛnkɔ apue mantam. Na sɛ wɔn aduagyiri aban anam sini yɛ ɔhɔ yɛ onumanyamfoɔ ɛyɛ ɛɛ filibɛt sɛlɔm ɛɛ fo me ɛna wa wa wayɛ adeɛ a ɛsom bo papaapa na aban anamɔ na wɔtutu ɛsiane sɛ aban ayɛ n'adwene sɛ ɛmansiri mako mako ahanu aduosia baako 261 ɛyɛ metropolitan municipal ɛna afei district assemblies no wɔbɛsisi 24 hour economy market ɛdwa a yɛmpɔn ɛne anɔpa wobɛhu tɔ kuo bi a wobɛnya bi anwummerɛ wobɛnya kuo bi atɔ anadwo wobɛnya kwan susaa na watɔ ɛne ɛfrɛ no sɛ 24 hour economy market ɛnyɛ dwa bi a sɛbio ɛbɔ nonum 5 pm yɛsi apɔn na saa dwa yi na wokɔpie mu wɔn sɛ wɔn adu agyira wɔn ayɛ na wɔn nya asase a Wɔbɛkɔ akɔsi dwa no wɔ hɔ. Na ɛno na Onuonyamfoɔ ɛyɛ Filbert Salom Afume, wabɔ mmɔden akɔ akɔnya asase a seesei a yɛreba abɛsi 24 hour economy market ɛwɔ Nsawam Adu-Agyiri. Na wɔ aberɛ a wɔne yɛn anamsini Eric Nyarko ɛrekasa no, ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔne kɔntrata no akasa. Enti dwa no wɔanya di as ɛ anya asase a wɔde asɔ abɔ fam no, akyɛ koraa 36 months ɛwɔ sɛ ɔmo wie gya no na ɛno aba bɛyɛ ma ɛ saa pressure a ɛda ɛ nsawam aduagyiri ne ne mpata mu no ɛ wɔtumi ayɛ no ɔsi kɔntrata no koraa no ahyɛ bɔ sɛ 36 months no koraa sɛ wa hwie bɛ 24 months na sɛ sɛ mfie mmienu na wawie dwa no. bɛyɛ handing over ɛyɛ ceremony no de ahyɛ nsawoma abrɛgyere anuonyam. Saa dwumadie yi anaasɛ saa project yi ɛyɛ the biggest in the whole of eastern region na ɛbɛ teki thirty six months na yɛde awie but yɛne contractor no aka sɛ sɛ His Excellency John Dramani Mahama ɛɛ abɔ assembly no akyi dɔm na wa provide the necessary ɛɛ resources ne nti no yɛsrɛ ne sɛ anka ɔnwie within twenty four months na kyerɛ sɛ nsawoma abrɛgyerefo no ntumi nya Market a ɛbɛwura ne twenty four seven ahyɛ yɛn anuonyam wɔ nsawam ha no. Ɛne ɛkwatie yi yɛ onuonyamfoɔ ɛyɛ Filbert ɛɛ wɔ no ɛna wɔyɛ nsawa mu aduagyiri ɛɛ Filbert Solom ɛɛ abɛn nam sini yi a ɔwɔ hɔ na nkwadaa yi a wɔn ɛtwerɛ ntoasoɔ sukuu nsɔhwɛ ɛyɛ west african examination council wayɛk wɔn nsɔhwɛ yi wɔn yɛ ɛde ma nkwadaa yi a wɔn ntoasoɔ sukuu ɛyɛ wɔsi nsɔhwɛ no wɔn afiri aseɛ na yɛsi ehunu bi pɛ nti ɛna aboa serewa wɔgye ne ba agorɔ a na wɔagye n'ani ɛde ato nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara ntumi nkɔ na nkɔnkɔ wɔ n'ano na ɛno mu. Ɛna Wayɛkfoɔ de aba bɛto bɔnten akyerɛ mu sɛ, BC kakraa yi a yɛma awie yɛ ebi mu wie Friday, ebi mu nso Monday yi a wɔn a wɔtwe Arabic no, Monday na wɔn wie yɛ. Wɔn hu deɛ ɛkɔɔ so paa sɛ nsɛ nsɔhwɛ BC nsɔhwɛ no ba awieɛ no, na wɔn a akyekyere wɔn ɛɛ invigilators ka ho, teachers ka ho, supervisors ka ho. Eti sɛ ebrɛ wɔn bɔ kɔkɔ sɛ wɔasi nsɔhwɛ na wɔn afiri aseɛ no, Ghana yɛ din asɛe dada. Eti adeɛ ɛfrɛ no sɛ examination malpractices sɛ wokɔtwerɛ nsɔhwɛ na meba abɛwiam matu apɔ mekɔtwerɛ gu me serɛ ho ɛna ebinom koraa yɛtwerɛ gu wɔn paa dɛmaa no na wahyɛ da de paad no abɔ sɛ wabu ne nsa. Wobɛkɔ, wasɔve adeɛ no agu hɔ dadaada. Na kasamafoɔ de ma uh, West African Examination Council, WAEC, ɛyɛ owura John Kapi, ɛna ɔne ahotɔ kaseɛ twetwe nkɔmmɔ, ɛna wɔkyerɛ mu sɛ saa wɔasi nsɔhwɛ na wɔretwerɛ no ai bambɔ nsɛm da yie papapapapapa na wo a wonnim

na wɔawie no twelve June twenty twenty six yi, na ɛno na wɔbɔ amaneɛ sɛ wohwɛ a nnipa yi a wɔaregister wɔ TVET a wɔba abɛtwerɛ wɔn nsɔhwɛ no yɛ sixty one thousand five hundred and six candidates na ɛno mu emu mako mako mako mako fifty nine thousand seven hundred and eh, eh, fifty four. ɛyɛ wɔn a wɔba bɛtwerɛ ɛɛ eh, certificate two examination ɛna one thousand seven hundred and fifty two candidates wɔn nso wɔn deɛ wɔn ba bɛtwerɛ ɛyɛ traditional tvet examination na kyerɛ sɛ wei da adi pefee sɛ

inclusivity and equal access within TVET system. Na ne kurakura mu na ɔde afutuo kɔmaeɛ sɛ nsɔhwɛ yi a wɔba abɛtwerɛ yi ade a wɔkyiri yɛ apɔ obiara ne ne ho ni mo ne mo ho ni o adeɛ deɛ wasua yi ara na ɛbɛba Sɛ w'adwene di boa wo a deɛ wosuaeɛ wɔ classroom no, ɛno ara na ɛbɛba. Wɔn mpɛ sɛ wɔbɛte saa TVET nsɔhwɛ yi, wɔn kɔtwerɛeɛ na apɔ o na apɔ o na apɔ o. Obiara ntwe ne ho mfiri apɔ twerɛ ho. These examinations present you with an opportunity to demonstrate the knowledge, competencies and practical skills you have acquired

Yɛkasa yi, wɔne Universal Merchant Bank, UMB, aka abom sɛ ntampe nwoma yi akyerɛ sɛ wɔapaw dwumadie bi ho ntoma. Dwumadie yi din ne Nkɔsoɔ Capacity Programme. Ɛyɛ dwumadie sononko yi a ɛreba abɛboa dwadifoɔ a wɔdi dwa nkumaa nkumaa wɔ wɔn man yi mu, na wɔn a wɔatagɛte wɔn bie koraa no yɛ tailorfoɔ ka ho, seamtressfoɔ, nɛɛse, wɔn a wɔpompapompam adeɛ yi, wɔn nyinaa yɛ adeɛ sɛ wɔka saa dwumadie a ɛho bi Afei nso mmaa yɛ a wɔn yɛ nnwuma, akuafoɔ, hairdresserfoɔ, wɔn nyinaa ka ho. Na ɛne wɔrebɔ amaneɛ sɛ wei no wɔn ba bɛma wɔn nteteɛ, yɛ nteteɛ na kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛyɛ osikasɛm ntotoeɛ yie, ɛno yɛ deɛ ɛdi kan, ɛɛ financial management. Ɛna afei koraa nso no, hia ɛho hia sɛ sɛ agya wonya sika kakra a woto susu, wo save kakra. Ɛna afei nso sɛ kɔba sɛ bi a wohia

Wɔno yɛ Senior Manager for Business Development wɔ Mobile Money Fintech Limited ɛna ɔkyerɛ sɛ deɛ nti a wɔn atagɛte akuafoɔ, tailorfoɔ, hairdresserfoɔ ne mmaa yɛ di bodwabodwa kakrakra ne sɛ wɔn na ɛkura Ghana koma aberɛ na aberɛ biara sɛ wɔn ka sɛ wɔn dwa yi ne nneɛma kakrakra wɔn yɛ wɔn gyae a yɛ kɔnɔme no oh ɛbɛwiewie sa mmoako ne adu ne ho bɛmmɔ sɛ asɔdan mu akura ama yɛatwa ho fɛdɛfɛdɛfɛdɛfɛ sɛ kɔmfo a ne kyeame ama adwuma no. Ɛno nti na ama wɔatagɛte saa afo yi na wɔn ankasa kyerɛkyerɛ ne nsɛm a ɔbrasɛe mu, Yɛntie Charles Osei Wusu ɛ. We believe these groups are the key or backbone to the economy of our country. Today these groups also provide

for Business Development wɔ Mobile Money Fintech Limited, ɛyɛ dwumakuo kɛseɛ baako a ɛhyɛ MTN Ghana wɔnom ase. Na ɛyɛ adeɛ sɛ aban nkontabufoɔ Dɔkta Ahasan Idrisu wabu nkonta. Na nkonta a wɔbuiɛ no, ɔfaa afe a ɛtwaa mu 2025 no February bosome. Ɛnna wɔbɛfaa afe a yɛasi mu 2026 nso, February bosome. Na ɛnna wɔkyerɛ sɛ, eh, nneɛma kakrakra, dwadie kakrakra ne activities kakrakra a yɛyɔ wɔ wɔ wɔ man yi mu a ɛtumi boa ma economy no tumi si ne nan so yie no. Sɛ wofa February 2025 na de bɛtoto February 2026 a ɛkyerɛ pefee sɛ 2026 deɛ no apagya ne mu yɛ apagyaapagya ne mu ɔhaw mu nkyekyɛmu nson akyiripɔ nson, 7.67 pɛsɛnte, ɛna kyerɛ sɛ atumi apagya ne muo. Na wɔabɔ amaneɛ kyerɛ sɛ wohwɛ deɛ ɛfrɛ ne sɛ merge index no a, ɛno no yɛ multidimensional index of empowerment ɛna gender equality Sɛ bi a wobɛnya access to education wopɛ bi a ayarsabea a wobɛwura hɔ ne adeɛ nyinaa no wɔkyɛ sɛ wohwɛ 2025 no mu a February no na ɛgyina 103.3 nanso 2026 yi ahuri abɛgyina 101.3 na ɛsɛ kyerɛ pefee sɛ nneɛma ɛrekɔ n'anim wɔse wohwɛ agriculture deɛ a ɛno nso ɛtumi ɛma ɛpagya animuo no a agriculture nso pagya animu

Aban Kuntabufoɔ no no Dɔkta Hassan Idrisu na wakyerɛkyerɛ nsɛm mu no. Yɛn sikasɛm no mu duro nie, Sɛ wokura Amerika dɔla no baako a, wobɛnya yɛn sidi no du baako akyiri pa aduonu nson, eleven cedis, twenty seven pesewas. Afei Euro no, sɛ wokura baako a wobɛnya yɛn sidi no du mmiɛnsa akyiri pa aduonu, thirteen cedis, twenty pesewas. Ɛna afei British Pound no nso no, sɛ wokura baako a, Wobenya yɛn cedi no edu num, akyiripɔɔ aduonu enum, fifteen cedis, twenty five peseres, yɛfrɛ me Nyame bɛyɛ, Kofi Ansah Sasraku, kaseɛ no etoa so. Abusuafoɔ ma yɛnkɔ agodie mu akɔmfoɔ no nkyɛn, Bright Junior atena ase a ɔretoa so de ama yɛn. Right, ma yɛmfa agodie mu nsɛm ntoa so wɔ kaseɛbɔ no so na yɛnhyɛ aseɛ mfa mfiri Antoine Semenyo Asoɛeɛ, wonim sɛ ɔbɔ de ma Manchester City ɛwɔ English Premiership no mu na aka bɛyɛ two matches ne yɛde season yi na abɛwieɛ mpanimfoɔ de nominations aba most valuable player of the season ɛwɔ Premiership no mu ahyɛ sɛ nominations mako mako eight a me ne ka sɛ Bruno Fernandes ɔno si na kan de ma Manchester City no ɔno gyina mu bi eh, Gabriel Magalhaes ɛwɔ Arsenal Morgan Hibbs ɛwɔ Nottingham Forest Erling Haaland ɛwɔ City, David Raya wɔ Arsenal, Declan Rice wɔ Arsenal, ɛna afei Antoine Semenyo ɔno nso ne din apue mu wɔ hɔ ansa na Igo Thiago ɔno wɔ Brentford. Nti ɛyɛ good news paa ɛna aba ɛde ama Antoine Semenyo. Ɔhyɛ ne season ase with uh, Bournemouth ɛna afei waba aswitch camp no ɛbɔ de ma Manchester City. Nti wei ni yɛhwɛ sɛ Semenyo yɛbɛtumi akra no no as the most valuable player of the season ɛwɔ English Premiership no mu. Nti ɛyɛ good news paa. Nti yɛwehye no good luck. Na wofi hɔ a wonim sɛ Athletics Championship no a ɛkɔ so Legon no ɛho nsɛm from day one day two ɛnɛ ɛyɛ day three a ɛkɔ so ɛwɔ hɔ akyɛ sɛ nsɛm no ɛyɛ yɔmpɔɔ ama wate bi ho nsɛm dada ɛnɛ Yɛne Balf senior ɔno yɛ federation president no ɛsan ɛka LOC no ho no ɛdi nkɔmmɔ sɛ ɛbaa no sɛn ɛna afei asɛ event a yɛ organize start list journalist nsa nka baabi a journalist foɔ nso wɔ no disturbances bebree poll vote ebubu ne adeade a kyerɛkyerɛ mu na na man update no.

Some of you know that you had no right to take cameras and be walking around, but you have been doing it. You have been doing it. So if you want us to enforce the rules, we will enforce the rules. nti baafo sɛ ni ɛna mote ne nka no nti wei no na yɛ cameras no so gyina mu bi ɛne yɛ mics no ɛna na yɛpɛ nkyerɛkyerɛ mu na akɔ akɔyɛ Twema Mentwe between Federation President ɛyɛ Ghana Athletics Association President Balfo Seni ɛne nsɛnkyerɛfoɔ a yɛkɔpiam hɔ a na yɛbisabisa no nsɛm no nti menim sɛ deɛ ɔkaeɛ no woyɛ satisfy anaasɛ still wonte wo ho ase a Balfo Seni no no na hyɛ no nso ma me sɛ ɛnɛ anwummerɛ yɛ 7pm ɛwɔ Rabat wokɔ Morocco a U17 Afcon no ɛnɛ yɛ hyɛ aseɛ Ghana ɛbɔ ne first match yɛne Algeria na coach ɛde ma Black Starlets no ɛyɛ Dr Prosper Nate Ogum ɔse ɛɛ wadi nkan hwehwɛ matches bi na matches na wahwɛ no wafa lessons paa Algeria ɛyɛ strong side na mmom ɔmbɛ deliver.

when we get onto the field we'll be able to deliver. Yes, nti coach of the side Dr. Prosper Nate Ogum na mo te ne nka no nti ɛnɛ anwummere no 7 pm yɛbɛtena ase a uh, yɛde saa eh, match no ɛho eh, details ne update na ɛde eh, bɛba ne ahwehye Black Starlet sɛ ɔmbɛtumi apeke ɔmo first win ɔmo wɔ group D ɔmo ne Senegal Algeria ɛna afei South Africa nti yɛbɛhwɛ sɛ ne bɛsi akɔ ma memfa nsɛm no nsi ha mahu sɛ tikya no yɛ no mɛka mɛka mɛka but mekɔ na afei kaseɛbɔ no atoa so wode sɔre kɔ ɛwɔ sɛ na hwan mu na ɛbɔbɔ ɛnɛ no ɛyɛ u17 yɛnkwa lantɔtɔfewa no under 17 ɔmobɔ afcon ɛwɔ morocco ah nti black star under seventeen ebɔ afcon na mete ha mi nim. ɛɛ ɛɛ ɛɛ baabi a yɛbɔ ɔna du no no. ba yɛbɛnya bi ahwɛ. ɛsɛ ɛsɛ the nation broadcaster de ba but so far mini update bi a. ɛɛ ni ɛyɛ ni yɛ ni naa. Sinitwani a ɔte sini ase twa sini de sinitwa sika a wɔde sinitwa na ɛyɛ biribiara. Ɔyɛ Ghanani mapa, eh, Big Gun. Ɛna nsɛmtwerɛni a ɔno nso san so yɛ producer, Doreen Avio, ɛna wɔn sesɛsi ano. Wɔn de sini foforɔ koraa ɛba. scarlet unveiled na wɔn ba abɛyɛ audition nyame yɛ adoma 23rd may 2026 na biribiaa mcb studios la paz tabora ɛna bɛkɔ soɔ na wɔn nsesaa si no wei ɛba bɛbɔ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ na apagya no de akɔ soro na ɛsɛ wohwɛ eh, directors a wɔn ba hɔ no paa di a ɛnyɛ fa di agorɔ o ebi te sɛ obi a eh, eh, saa big eh, big guy wɔn koraa na directee korowan lick ne vibes ne nyinaa wɔka ho bi na yɛnkɔ amanɔne m23 wɔn yɛ atuate dɔm kuo yi a wɔn ato de ahyɛ eh, dr congofoɔ so ɛne yɛ a mene ɔkasa wɔn san kɔto ahyɛ wɔn so bie mu a wei lakeside city Ɛna wɔtoa so wɔn so ɛyɛ Eastern DR Congo ɛkɔ no a nhwɛmu egu so ɛkɔ so na Human Rights Watch ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ na yi a mene kasa yi nsɛm na ehu paa na wɔn de soboɔ akɔ akɔbɔ Rwandafoɔ ɛnso Rwandafoɔ sɛ nyɛ nɔkorɛ sɛ wɔn na wɔn tɛkyire ɛma M23 foɔ no akodeɛ ɛma wɔn de yɛ saa adeɛ no nti M23 rebels no wɔn gu so a yɛ a wɔn redi nya wɔ DR Congo abusuafoɔ kwantenten bi awia wɔ aboboa no kaseɛbɔ yi nipa yi ɔsɔ asene na sɛ producer ɛyɛ nyame bɛyɛ kofi ansa sasraku editor yowura gɔfrɛ sei MTN everywhere you go ɛta yɛkyi saa nso na paradise exclusive resort nso ɛbɔ yɛkyi dɔm me a mede kaseɛbɔ bɛsom wawia yi me din ɔte kɔkɔɔ so nana ɔsɛe akoto tikya kɔdwo no mmoro mm president elect Obiara ne suadehunu ne sɛ obesi dan, na daakye.